Inland Revenue and Settlement Department hnuaia Leiman chhia leh Zoram chhia online-a pek dan tur thlirin i lo ngaithla ang u. A hmasa berah internet browser-ah lutin Landtax dot Mizoram dot gov dot in kan chhu lut ang. Landtax leh Zoram chhia pekna a lo awm ang. A hmasain Landtax pek dan kan zir hmasa dawn a ni. Landtax pek dawn hian Family ID leh Pass Number hmanga pek dan a awm a. Tunah hian pass number hmanga pek dan hi i lo thlir hmasa ang. Pass type ah hian pass chi hrang hrang thlan tur a awm ang. CAD Cadastral, CADI ah LSC lo hman zawk te pawh a awm mai thei a. CAD kan select a, kan pass kan hmuh zawh loh chuan LSC hi kan select leh chhin dawn nia. DPL, Departmental Land Lease, GLSC, Garden LSC, HP, House Pass, LSC, Land Settlement Certificate, MLL, Miscellaneous Land Lease, PP, Periodic Pata, Shop Pass, Stall Pass leh WLSC te an awm a, kan pass neih mil kha kan select mai dawn nia. LSC hi kan lo select chhin phawt ang a, pass number and year ah kan LSC number kan chhu lut ang a. Tuna LSC thlalak kan hmuh a, pass number hma a code hrang hrang lo lang ang chi. LSC kan nei a nih chuan heng code te hi chhut lut tel a ngai lo a, a tawpa number leh year chauh hi kan chhu lut dawn nia. Email leh phone number kan hman lai ngei kan chhu lut leh ang a, proceed payment kan hmet leh ang. Kan pass number chhut luh a zerin list a lo awmin a lo awm lo vang. Tuna page kan hmuh lai mek ah hian family ID chu a lo lang ta a, hei hi kan chhinchhiah vek dawn nia, family ID hmang hian land tax hi a pek theih tho a, a pek dan kan en ho leh dawn nia. kan hmuh ang hian pass number inang vek a lo awm a, mahse land location te, hming leh pa hming te a inang lo ang a, heng information hmang hian kan pass dik tak chu kan thlang chhuak thei dawn a ni. Kan pass ni lo midang pass daih kan pek sak palh thei avangin uluk leh fimkhur takin he page hi kan en thin tur a ni. Payment kan siam tawh chuan a refund thei tawh dawn lo tih kha kan hre reng dawn nia, kan pass number a ni ngei tih kan chian hunah pay now kan hmet leh ang. Chhungkhatin ram kan neih ho leh star lanin a lo awm ang a, Amaherawh chu house pass thi tawh, periodic pata thi tawh te leh ram buai case la fel lo te kan neih chuan payment block a nih avangin list ah hian a lo lang tel ve dawn lo va. Pass thi tawh kan neih chuan a ram awmna district Revenue Office ah a zel renew mai tur a ni. Kan ram neih list lo lang ah hian kan ram tih ral tawh a lo la awm emaw, kan ram neih thar a lo la awm lo a nih chuan Aizawl District Revenue Office Miniko ah pass te kengin siam that tir phawt tur a ni. Pay now hmeh hian payment gateway ah min hruai lut ang a. HDFC Credit leh Debit Card, Bank dang Credit leh Debit Card hmang te in a pek theih dawn a. Chu mai bakah Net Banking leh UPI application hrang hrang, GPay, Phone Pay, Paytm leh a dangte hmangin a pek theih bawk a ni. Chhiah kan pek hian a hlawhtling emaw a hlawhtling lo palh emaw a nih chuan Payment History ah hian a lo lang ang a. A hlawhtling a nih chuan Print theihna icon, printer lem, a lo awm ang a. Click in Payment Receipt chu print mai thei a ni tawh dawn a ni. Payment tur amount tam tham deuh transaction khat a pek tlak theih loh a nih chuan mahni bank lamah kan account kan siam rem tir dawn nia. Tunah hian Family ID hmanga pek dan lo thlir ho leh ila. Pass number hmanga family ID kan chhinchhiah tawh kha chhut luhin emaw copy paste in kan kalpui anga, email leh phone number hmanlai ngei kan chhu lut leh anga, proceed payment ah lut leh in chhungkaw ram neih list a lo lang leh anga, chu chu a hlawm a pek leh mai tur a ni. Online a pe rem chang lo kan awm chuan District Revenue Office Miniko ah office hun chhung in cash in a pek theih reng e. Tin data entry dik lo, kan pass nena inmil loh a awm a nih chuan, He office ah hian kan pass keng in a siam that theih reng bawk e. Zoramchhia zrc tia kan sawi mai thin kha a pek dan kan zir dawn a ni. Zoramchhia hi Mizoram khua leh tui chhungkaw tin mai khuachhuah tawhna phawt chuan pek vek tur a ni a, ex servicemen te pawhin pek vek tur a ni, tin revenue pass nei leh nei lo chhungkua te pawn pek vek tur a ni bawk. Zoramchhia pe tur chuan ration card number chhut luh a ngai a, ration card number thar digit sawm pahnih awm ngei kha chhut luh tur a ni. I email ID hman lai leh i mobile number hman lai ngei chu chhulut leh la. Proceed payment kan hmeh hnuah Zoram chhiah pekna tura min hruai lut ang. Tax ṭan hran hmuh tur a lo awm ang a, Building Tax leh House Tax hi Rural Area a awm Revenue Pass nei lote tana buatsaih a nih avangin ka no ngaithah rih mai dawn nia. Zoramchhia leh leimanchhia te hi kan pek loh chuan eirer leh penalty te pek tel zel a ngaih dawn avangin text pek hi kan ngai pawimawh hle tur a ni. Pay Now tih button hmang hian a hlawma pek tur a ni a, payment gateway ah lut leh in len text pek dan kan thlir ho tawh nen a inang vek tawh a ni.